Ejja nieħdu xaxa bażika sewwa. Ehm, is-servizz tas-saħħa l-argument. Mela, inti għanna bil-tkejjel l-russ, għanna l-brokkoli, t-xrob 3 litri il-ma kull-jum, xorb għalla meqjus u nar taħad biz, un bat kunem jien għanna drogi bladduċ, għanna bżjut u skakar biz. Ovvjament jien ħanspiċċa l-isptar, problemi ta' obeżità, eċetera, eċetera. Jagħmel sens li jiena u inti qed inħallsu l-istess kontribut għas-servizz tas-saħħa. Jagħmel sens li inti li ġejt hawnhekk jiena, ċoe f'dil analoġija ġejt hawnhekk għax qalbi għandna ħanaħraħha mal-friġa għal-Christmas. Tajtni il-perm li qalt li isma' ieqaf ikkokja, ieqaf tiekol id-donuts għall-breakfast, ieqaf. U nerġa' niġi xahar wara u għadni qed nagħmel eżatt l-istess ħaġa għajr forsi nieħu l-perm li qed inħallsu għalihom aħna lkoll u xorta nibqa' ntik is-servizz meta dawk il-flus setgħu marru, jien naf. għall-onkoloġija tat-tfal. Setgħu marru, jien naf, għan-newroloġija, għall-esperti tan-newroloġija, għall-Parkinson's, pereżempju. Dak huwa suġġett illi bil-loġika malajr ssolvih, imma biex tagħmel hekk trid teħles minn ħafna libertajiet. Jiġifieri inti dak li jkun x'ħa tagħmel, ħa tgħidlu isma' inti għandek mitt kilo żejda fuqek, xbin? Darba ġejt, it-tieni darba ġejt, it-tielet darba ara d-djabete x'ħa tagħmel biha int. It doesn't hold any water anywhere. Who, who is going to do that? Min ħa jkollu l-qalb li jgħid il dak li għandu problema. Man, you have to look at the, the, the private sector sewwa. Private insurance company mhm. abroad mhm. mhix settika għandna flus għal kirurġija tal-qalb jekk inti mitni sal-ħadd qed tiġbed il-kok minn fuq storm eh, l-stripper. It's not gonna happen. Għalfej jiena ġo public ħajkoll nħallas għalik meta inti you just don't want to know any better. It's just makes zero logical sense. It's not about empathy. And if we want to talk about empatija, l-empatija għandha tmur. Again, it-tfal tal-onkoloġija li daw qed iġarbu l-kanċer and we can't get them the top people in the world because why? I'm wasting money on these fucking hip replacements tal-istu mardu xiafu. Pero,
Hemm ċertu kumplessitajiet fiha din li mhux daqshekk faċli issolvi l-problema b'dak il-mod. Għalfejn? Il għaliex aħna qegħdin f'soċjetà and being in a society is a constant negotiation. Alright? Jiġifieri jiena il-fatt li qed nidħal ngħix din is-soċjetà il għaliex jiena qed nimxi ma' ċertu regoli. ta' soċjetà. Jekk jiena ma nagħmilx hekk, jekk noħroġ għal wint Repubblika, ħajaqbduni u neħħuni minn dik is-soċjetà jpoġġuni x'imkien. Sewwa. U allura l-għajn għandek dik il-logħba bej il-parteċipanti kollha fis-soċjetà, mhm. kulħadd qed jirbaħ xi ħaġa u jitlef xi ħaġa. Mela, b'dak l-argument li qed tagħmel inti, minn hawn jew minn hemm, jiena qed nagħti kontribut iktar minnek u xi mkien ieħor qed nagħti kontribut inqas minnek. Jiġifieri jekk Ċali għandu mitt kilo x'jitlef, jien inpejjep, inti tħobb il-qatra, Mark iħobb jaqbeż mill-ħbula biex jaqsam il-wied. Sewwa? Jiġifieri minn hawn jew minn hemm, Kulħadd għandu xi nuqqas x'imkien. Ah but there hemm hemm gradazzjonijiet man. Iva, issa tgħidli imma jekk int għandek jekk int għandek 20 kilo żejda mod, jekk int għandek 200 kilo żejda mod ieħor. Imma imma imma x'tagħmel kif ħassolviha dik? Probabbilment l-unika mezz kif issolvi dik hija bl-edukazzjoni, bil bil bil bil billi taqba dawk in-nies u tihom lajnuna li għandhom bżonn, eċetera, eċetera. Imma issa jiena nerġa' ngħidlek bil-mod loġiku tajt eh, isma' xbin, inti għandek 200 kilo żejda, ġejt darba entek, it-tieni darba ħanejnek, terġax tiġi t-tielet darba bil bil bil imma min imma anka l-ġid tal-persuna ta' men qed ngħidlek, x'kwalità ta' ħajja qed tgħix Enħdu, mit kilo zejda. Ija, l-ħajja li qed ija, l-ħajja li qed nażel jiena. Issa bil-problemi kollha tagħha. Imma jiena mbagħad min jien jiena konservattiv immens f'ċertu affarijiet u liberali immens ċertu affarijiet. Ah. Eh, it's difficult to marry the two many times. Ah. Imma jiena min jien biex niġi ngħidlek hmm. ehm, tittonqos. Jew tpejjipx, jew tixrobx. Again, jekk imorru lura għas-settur privat u jiena naħseb li eh, fil-verità l-istat speċjalment Malta kif jitmexxa bħalissa għandu bżonn ħares naqra li settur privat. There is red lines. Jiġifieri, hemm punt fejn inti ma tistax tgħażżiżha u jiena xorta ħa nibqa' mopping up id-diżastru li ħalli. Jien l-aħħar darba qaluli li. Ġest ħadet punt punt żgħir. Timbet ċertu relazzjoni ta' ftit li hija problematika. Anke ma' tfal, speċta Issa, mhux biss ma l-istat u l-individwu, ma tfal. U tfal, fil-verità, tfal vera jgħalmuk, men. It-tfal huma attivisti għad-drittijiet by nature, sewa. Il-bniedem, il-bniedem huwa rajb, we're greedy, u fit-tfal hija vera overt. They're all about I want, I want, I want. Jiena t-tifla, jekk il-biraħ orejta kwarta YouTube qabel ma laqdet, Illum trid nof sija Netflix, għadet trid sija u nof. We're like that, anka adult jenna eh, tamel sena titkarrab għal-promotion biex jissir supervisor, wara sena eh, laħquk supervisor, men għasta d-diġi mal tibda tħares li il-manager tajt iż-zob dak għanna 5,000 iktar minni fis-sena kif ħana. We are like that. U saċertu punt, Imnalla li we're like that, għalfej. Għax kiku għadna għanna fil-pjanuri tal-Afrika su għanna barra bon, għanna bil-lanza nġu għara ċli. Irġajt Iġifiri. Self-pleasuring, John. Eh? Irġajt self-pleasuring. Self-pleasuring. Eh, again? Again. Jien l-lanza nishti.